Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Mo kgatisong e, ke le tsisetsa tseta ya bobedi mo kganyeng ele ya tsamao ya nako ya go tsisa dikgang, prescription. Pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi eno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya tsatsi jeno, re a go bua ka mo go teng extinctive prescription. Mo ke mo e leng gore motho o tshwanetse gore a tsise kgang leng ko kgotlatshekelo pele ga go te kgang eo e bodile. Mo jaaka ke buile go ka bonwa mo teng ga molao o o bitswang Prescriptions Act. Mme mo molaong oo go na le dintlha dingwe tse di harologaneng le dingwaga tse di harologaneng go lebilwe gore kgang ke e ntseng jang. Go na le dikgang tse di tshwantseng go tsisiwa mo sebakeng sa ngwaga ga di sena go diragala. Ga o le kwa nta ga ngwaga ong ga o kgone go tsisa kgang e ka gore ka ga molaong e tabe e bodile. Ke itse gore ka ga Setswaneng ga te molato ga o bole. Mme ka ga molaong o kgona go bola go tswa gore Dintlha tse di lebiwang ke tse di ntseng jang? Ntlha ya ntlha e e beelwang ngwaga gore e bo itsisitswe ko kgotlatshekelo ga e sena go diragala ke kgang ya go senya motho leina, defamation. Mme le lebelele kgatiso ya me e ke e dirileng ke bua ka gore motho o tshwanetse go supa eng gore a bontshe gore o sentswe leina. Sa bobedi se se tshwanetseng go tsisiwa mo ngwageng ke ga e le gore ke ha sekai motho o go rekiseditse sengwe mme sengwe sa teng se senyegile go lo gongwe yaanong o batla gore um madi a lopilweng kana tlhwatlhwa e e kopilweng gore o duelele selo seo e fokodiwe gongwe nte re re o rekile mogala wa letheka Mogala o wa letheka o o rekisiwa R1500, mme ga o o dirisa o bo o bona gore ee sekapa-ditshwantsho sa mogala o wa letheka ga se bereke sentle mme o batla go tswelela o dirisa um mogala o, o kgona gore o bo o boela ko motho o go rekiseditseng o mo raya gore . Sekapa ditshwantsho ga se bereke ka jalo ke kopa gore o hokotse tlhwatlhwa e ke go e duetseng mogala o wa letheka le ka madi a kana ka five hundred pula. Ha a gana o tla bo o kgona go ikgogela ko kgotlatshekelo o a go kopa gone gore a go busetse five hundred pula ka ntlha ya gore selo sengwe se neng o se batla mo se o se rekileng. ga se bereke jaaka go ne go tile se taya bereke kana ga se bereke go thelele mme ga go ntse jalo ga o itemogela gore selo se ga se bereke jaaka ne se tshwanetse go bereka kana ga se bereke go thelele go tsweng maitemogelo ao o na le nako ya ngwaga gore o bo o tsisitse kgang ya gago ga o sa tsise kgang go rela gore kgang ya gago ya bola Mo gongwe mo go tshwantseng go tsisiwa mo ngwageng ke ga e le gore o tsene mo tumalanong le mongwe mme ga o sena go tsena mo tumalanong le motho o o bo o batla gore tumalano ye e sekegelwe ka ga thoko batho ba ba busediwe ko ba neng ba le teng kana ka ga neng ba ntse ka teng ga pele ga tumalano e tsena. Mme ga o batla go nna yalo, o kgone gore tumelano e sekegelwe ka ga thoko ka ntlha tse di harologaneng. Mo gongwe motho na a rile o kgona gore a ba a go rekisetsa dipodi ka mantswe a mangwe. Mme ga yanong o sena go mo duela motho o a ba a simolola a ntsha dikgang, he dipodi di sule, he go rile go rile. Ga go ntse jalo o kgona gore o bo o ye ko go ene o mo raya gore ka gore ga wa mpha dipodi. mpusetsa madi a ha gana o bo ya kgotlatshekelo o re ke kopa gore tumalano ya ya rona e sekegelwe ka ga thoko mme a mpusetse madi a ke a duetseng re nne jaaka ne re ntse pele ga tumalano e o tsena mo go yone ga go ntse jalo o na le nako ya ngwaga o le mongwe hela gore o bo o tsisitse kgang ya gago ha o sena go nna le maitemogelo a Mme maitemogelo a e ka tswa ga e le gore ne go tile motho o tshwanetse go goga dipodi malatsi a le mabedi o sena go mo duela mme malatsi a mabedi a sena go heta le letsatsi le la boraro yaanong nako e simolola go tsamaya mme le tla lemoga ka kgannye ya tumalano gore Go na le nako e nngwe e e telele e e kgonang go lebelelwa ga go tla mo ditumalanong mme ke tla bua ka yone mo tsamaeong ya kgatiso e. Tse dingwe dikgang di hiwa nako ya dingwaga tse tharo mme go tswa gore ke dikgang dife tse e leng gore o tshwanetse gore o di tsisitse mo nakong ya um dingwaga tse tharo tse pele ga go kate kgang e bodile ya ntlha ke tumalano kana kontraka mme e e sa kwalwang ga e le tumalano kana kontraka hela ya molomo e hiwa ngwaga tse tharo gore motho a ba a tsisitse kgang mme motho o ka ipotsa gore a mme kana o ntse o bua gore pele no re ngwaga jaanong wa re ngwaga tse tharo go na le ntlha ko pele mo teng ga one molao wa prescriptions act o buang gore ga e le gore selo se le sengwe hela se hilwe dinako tse di sa tshwaneng go tabe go dirisiwa nako e telele mo go tsone Motho o tshwanetse go tlisa kgang mo ngwageng tse tharo ga e le gore o batla dituelo ka ntlha ya dilo dingwe tse neng a di direla motho o kana tiro e neng a mo e direla. Nte ke he sekai, ga e le gore o thapa motho gore a go tlhagolele jarata, e be le dumalana gore nnyaa go thagola jarata e ke ta go duela kgwedi le kgwedi mme o ta o thagola gangwe hela mo bekeng e be le dumela gore gangwe hela mo bekeng mo ke tabe ke go duela six hundred pula kgwedi e hela ha kgwedi e hela o bo o sa mo duele six hundred pulao motho yo o na le teta ya gore a ba a tla re ke kopa madi ae Ga a sa moduele o na le ngwaga tse tharo gore a ba ile kgotlatshekelo go a go batla dituelo tsa madi a gagwe pele ga go te kgang e bodile. Mo gongwe le gone go lebilwe dilo tsa go tlhoka go duela rente kana madi a go dirisa lehatshe la motho kana ntlo ya motho Go lebilwe le ha motho gongwe a go neetse dithoto jalo jalo dilo tsa go nna yalo di hiwa ngwaga tse tharo gore motho a ba a tsisitse kgang go na le dikgang tse dingwe gape tse e leng gore o na le dingwaga tse thataro gore o bo o tsisitse kgannye mme dilo tse kana dikgang tse ha o batla go sekisa motho o dirisa tumalano e e kwadilweng Tumalano e e kwadilweng ke yone e e tsenang mo teng ga dingwaga tse thataro tse. Ga kgang e ta ko kgotlatshekelo motho a tsosa kgannye ya gore ee kgannye e siilwe ke nako ka gore e ne e tshwanetse gore o bo itsisitswe mo nakong e ntseng jaana motho o e leng gore wa iphemela o tla ba ga kgotlatshekelo mabaka a gore ke eng e tshwanetse go dirisa nako e telele yo e leng gore wa ganetsa ene o taba a bua gore nya mme kgotlatshekelo e tshwanetse gore e dirise nako e e khutshwane ka ntlha ya se le se le se yaanong ke bua ke papamatsa gantsi gore nako ke selo se se botlhokwa mo dilong tsa molao ka gore go na le nako tse batho ba teng ba re kana motho o nang kolota ga ke ya kwa kgotlatshekelo e be go tekgang ya meisilwe ke nako e be go nna hela jalo yaanong ga selo se go diragalela o se ka nna ntse o ema o alola motho o re kana ntuele motho a tima mogala a sa go buise a sa buise pe kana nako e ntse ya tsamaya ga nako e ntse e tsamaya lona ko o itharabologelwang o reng ya ke kgotlatshekelo O ka nna ithela e le gore se o se kopang ga se kgonagale ka gore kgang ya gago e seilwe ke nako. Yaanong e nngwe nako e e hilweng ke dingwaga tse di masome a mararo mme masome a mararo a a beetswe batho ba e leng gore ba batla go tsisa kgang ba sekisa motho ba dirisa mo go teng mortgage bond Mo gongwe dingwaga tse masome a mararo mo ke ga motho a hilwe ka tholo ya kgotlatshekelo mo go raya gore ga e le gore ke sekisa motho ko kgotlatshekelo e be ke hiwa ka tholo mme nte re re tsheko ye ke ya gore a ntuele madi nako ye ke isang deputy sheriff a ya go batla dithoto tsa motho o motho a be ke ithela go sena le ga e le le ga e le sepe Ga go ntse jalo ke kgona go nna ngwaga tse di lesome kana masome a mabedi ke ntse ke mo lepile nako e ke bonang gore motho o botshelo o ka re bonna botoka ke tabe jaanong ke tsamaya gape ke tshotse yone ka tholo eo ya kgotlatshekelo e be ke ya ko kgotlatshekelo ke ba raya kere le mpheng mo go teng writ of execution o re ke one mokwalo o o dirisiwang go ya go gapiwa ga ke simolole kgang sešwa ke ya go kopa hela mokwalo o o nthusang gore ke ye go gapa dilo tsa motho o motho jaanong o ka botsa gore a ah, gongwe motho o mo thudile ka koloi mme a ba a sa kgone go bona sentle gore motho o mo thudileng ke mang a sa kgona go bona le e nomoro ya koloi ya teng a ba re ga go ntse jalo yaanong bonolo ke dira jang molao wa tlhalosa gore ga go ntse jalo o kgona gore o dire dithothomiso mme ga o sena go dira dithothomiso yana o bo o lemoga gore motho o ke mang Nako e simolola go tsamaya gone ga o nna le maitemogelo ao. Se se direlwa gore ga e le gore motho o go senyeditse mme o sa kgone go itse sentle-sentle gore motho o ke motho o he ke mang jalo-jalo, o nne le sebaka kgang ya gago gore e se ka bola o sa ntse o tlhotlhomisa gore motho o ke mang. Molao o ha godimo ga mong o bua ka nako tse e leng gore tsamao ye ya nako e kgona gore e bo e emisiwa suspension kana e simolola ko ntheng ha go te nako e e simolola ko ntheng mo go bitswang go te interruption of prescription mo molaong wa prescriptions act ke ha dilo dingwe di diragetse selo sa ntlha ke ga e le gore ga e le sekoloto motho yo o kolotang a ba a duela bonnyanenyana hela bonnyanenyana jong hela ga a bo duela kgannye nako e ntseng e tsamaye e simolola sešwa a re re gongwe motho o salang kolota ngwaga tse pedi ngwaga tse pedi le sephato ka ga gare two years six months

Ngwaga tse pedi le sephato tse di fetileng tseo ga di sa tlhola di lebelelwa. Mo gongwe gape mo go ka dirang gore nako e e simolole ko ntlheng ke ha motho a ka dumela gore o a kolota. Tumalano e e kgona go nna ka molomo kana ka mokwalo jang jang, fela ga a ka bua gore nnyaa mme gone ke a go kolota. Le nako tse dingwe motho o kgona gore a ba a romela molaetsa ka um ga twe mogala wa letheka a bua gore nya mme ke a go kolota ke taa le ka go duela hela ga a dumela yalo ke jaaka dilo di simolola ko ntheng mo gongwe motho o kgona go baya monwana mokwalo o o bitswang gote acknowledgement of debt. Hela jaaka o ba monwana jalo go reela goreng go reela gore nako e simolola sesha mo gongwe nako e e kgona go diriwa gore e simolole ko ntlheng ga e le gore o ga motho dipampiri tsa kgotlatshekelo ga re boela ko sekanyeng seo sa ngwaga tse pedi le sephato gongwe e le gore ka ga molaong o ke na le ngwaga tse tharo hela ga ke isa dipampiri ko kgotlatshekelo e be di kwadisiwa kana kgang e gatisiwa jalo e be ke ya go di neela motho o o nkolotang pele ga ngwaga tse tharo tse di wela a ke re ke tabe ke tsamaya mo ngwagetse pedi le sephato hela ke di mo neela jaana go reela gore nako e simolola ko ntheng mo gongwe gape e kgona gore nako ye e bo e emisiwa e se gore e simolola ko ntheng e emisiwa hela ga gare e sa balwe mme nako ye ga e emisiwa yana e emisetswa mabaka mangwe. Nngwe ya lebaka le ke dikiteo tsa Modimo, a re COVID-19 ko yaanong sengwe le sengwe se tswetsweng o sa kgone go ya kgotlatshekelo o sa kopane le ope-ope ga go ntse jalo nako ye ya tsamao ya gore o bo o tsisitse kgang ya emisiwa ko re mo go teng suspension ga e simolole ko ntheng e emisiwa nako e e leng gore kitao ya modimo e teng mme ga re tsaya sekai ka kgannye ya covid-19 go tebe go emisiwa sekgelehela se se lekanang le ga ne go na le lockdown ka mantswe a mangwe e seng nako ya yotheyethe e e leng gore covid-19 e teng gore selo se e leng gore se go itsa ko nteng ga dithata tsa gago gore o o kgona go ya kgotlatshekelo se sengwe se se kgonang go emisa nako e ke ga e le gore motho o o koletiwang kana motho o o batlang go tsisa kgang o golagetse Ka tsela nngwe, mo gongwe a golagetse a robaditswe ko kokelwaneng mo gongwe e le motho e leng gore ka ga molaong ga teng nyae motho o yaanong ke prodigal kana insolvent yaka ke tlhalositse le lebeleleng kgatiso ya me e ke buang ka dithata tsa motho go ya kgotlatshekelo le go tsaya dikgato dingwe um ka ga molaong ke tlhalosa gore go na le nako tse molao o kgonang go ngota dithata tsa motho go lebilwe mabaka a a rileng mme mo teng ke bua ka batho ba nama le madi ke bua ka dikompone di-partnership jalo jalo yaanong le lebeleleng kgatiso eo gore le tlhaloganye gore ga ke bua ka kgang e ya disability ga ke bue hela ka motho a golagetse mo mmeleng kana a robaditswe ee go tsenya le tseo mo teng mme go tsenya le mo go teng disability ka ga molaong mme le gone ga go ntse jalo go a go lebelelwa sentle gore a mme ga go tona le um ngotego ya ditshwanelo eo kana kgolagalo eo a ke sengwe se e leng gore se mo itsa go tla kgotlatshekelo go tsisa kgang kana go na le mongwe o o kgonang go mo itsisetsa kgang eo mo gongwe nako ye e emisiwa jaana ga e le gore motho o tshwanetseng go duela kana ga e le gore ke sekoloto kana o golagaditseng motho kana o sentseng selo sa motho ga a yo mo botswana nako ya dikgwedi tse thataro kana go heta ga go ntse jalo ya emisiwa nako e nte re re ke na le dingwaga tse pedi motho a tshwanetse gore a ba ntuela ga ke e ga sekae ga ke le mo ngwageng tse pedi tse e be ke utlwa gore ee

Mme jaaka ke tlhalositse ga ke bua ka dikgang tsa gore o kgona go ha motho dipampiri tsa kgotlatshekelo yang go na le selo ka ga molao mo go teng a dictal citation mo o kgonang go neela motho dipampiri tsa kgotlatshekelo ko ntle ga lehatshe la botswana o ka lebelela kgatiso eo go itse le go heta Ga e le gore le tsere sengwe se se mosola mo kgatisong e ka kgang ya gore o tshwanetse go tsisa leng um dikgang ko kgotlatshekelo pele ga go te di bodile um ke kopa gore o rate o subscribe o letse toloko gore ga ke tsenya dikgatiso tse dingwe o bo o bolelelwa ke kopa le tsenye ditshwetso tsa lona ko tlase ko go bitswang go teng comment gore bonolo o itse gore ke eng ke kopa gore o bue ka kgang e ke kopa gore o tlhatswe ha jalo jalo kana le tsenya maikutlo a lona hela ka botalo mme le ntsha le morago mo maranyaneng a facebook le twitter ko e leng gore le gone ga ke sena kgatiso ke tsenya dilo dingwe tsa molao nako le nako mme ke tla le bona mo nakong e tang go siame